Bagt birlikleriniň tapylmagy häzirki tehnologik ösüşler göz öňünde tutulanda, olar adamzat durmuşyny häzirki döwre ýetiren uly ädimleriň biridir. Şeýle-de olar bize iki sany gadymy siwilizasiýa bolan Müsür bilen Wawilondan galan mirasdyr. Bagt birlikleri milatdan öňki dört müňünji ýyllarda tapylyp, ilkinji wagt görkezijisi müsürler tarapyndan ulanylyp başlanypdyr. Müsürliler öz hasaplaryny onka esaslapdyrlar. Munuň sebäbi, olar hasap işlerine barmaklaryny ulanypdyrlar. Sag elleriniň başam barmagyny sanaýjy hökmünde ulanyp, galan dört barmaklarynyň bogunlaryny hem sanapdyrlar. Şol bogunlaryň jemi bolsa on ikä deň bolupdyr. Şeýlelik bilen olar wagty on ikilik sanly ulgam boýunça böleklere bölüpdirler. Dini ynançlaryna esaslanyp olar gije bilen gündizi iki dürli aýry şalyk hasaplaýardylar. Bir gün düşünjesi entek ýokdy. Şonuň üçin gündizi ýagny Günüň dogmagyndan Gün ýaşýança aralygyny on iki bölege we gijäni ýagny Gün ýaşandan Gün dogýança aralygyny hem on iki bölege bölüpdirler. Gadymy siwilizasiýalaryň ählisi uzyn wagt birliklerine üns beripdirler. Emma olaryň arasyndan iň gadymy siwilizasiýa bolan wawilonlylar ýyllary, günleri, hatda sagatlary hem ölçäpdirler. Elbetde, olar muny asmana göz uçury etmek arkaly amala aşyrypdyrlar. Bir günüň näçe wagt dowam etmelidigi Günüň we Aýyň hereketlerine, şeýle hem olara gözegçilik etmegiň wagtlaryna görä kesgitlenipdir. Wawilonlylar has ökde matematiki hökmünde tanalýardylar. Olar müsürlilerden tapawutlylykda on ikini bäşe köperdip, öz hasaplaryny altmyşa esaslapdyrlar. Sag eliň başam barmagyny ulanyp galan dört barmagyň bogunlary sanalanda, on ikä deň bolýar we her gezek on iki dolanda çep eliň bir barmagy ýapylýar. Şeýlelikde, iki eli ulanyp, altmyşa çenli sanap bolýar. Şunuň bilen altmyşlyk ulgamy döräp durmuşymyzda ornaşýar. Şol döwrüň alymlary altmyş belgisine esaslanýan geografiki koordinatlar ulgamyny döredipdirler. Olar hemme tarapy deň bolan alty sany üçburçlugyň uçlaryndan birleşdirip tegelek emele getirýärler we bir çünki altmyş gradus bolan üçburçluklaryň merkeziniň jemi üç ýüz altmyş gradusa deň bolýar. Üç ýüz altmyş gradusa deň bolan tegelegiň her gradusyny altmyşa bölüp ony ilkinji kiçi birlik diýip atlandyrypdyrlar. We ondan soňra olaryň hem hersini altmyşa bölüp, ikinji kiçi birlik diýip atlandyrypdyrlar. Bulara latyn dilinde partes minuta prime we partes minuta secunda diýilýär. Asyrlar boýy wagtyň iň kiçi birligi sagat bolupdyr. Diňe sagat peýda bolandan soň onuň kömegi bilen geografiýada we geometriýada wagtyň has kiçi derejelerini, ýagny, minudy we sekundy ölçemek mümkin bolupdyr. Biz wagty aýdanymyzda sagatdaky sekundy üns hem bermeýäris. Emma sekunt bize wagtyň geçýändigini görkezýär. Şeýle-de köp sagatlarda millisekunt hem bar. Ol bir müň dokuz ýüz birinji ýyldan ulanylyp başlanypdyr we şu wagt hem giňden ulanylýar. Esasan hem ýaryşlar alnyp barylanda millisekunt gaty gerekli bolup durýar. Sebäbi millisekundyň esasynda ýeňiji yglan edilýär.